Assalamu Aleykum, Salam we Saýgylar bolsun hormatly we aziz Türkmen sesi on ýedi we Erkin ses kanalynyň muhlyslary.

Erkin ses we Türkmen sesi on ýedi kanalyndan sizleriň huzuryňyzda. Elbetde biziň bu günki barnamamyz kitap okyş ýa-da mutalýa hakynda we bul dogrda biziň hormatly myhmanymyz ussat Gulam Sahy Muhammedi jenaplary. Hormatly ussat hoş gelipsiňiz biziň barnamamyza. Hoş bolduk, sag boluň, minnetdar. Men hem gyzgyn salamlarymy ozal özüňize, Faýzulanyň we

Munuň hem birinji sebäbi ailelerden başlaýar. Hanawadadan, familiýadan başlaýar. Ata-ene öz öwladyna baýat hem özi okysa we hem olaradam bir ýagşy bir görelde bolsa. Ki ata-enesi o wagtyky kitap okyp balyp eline alyp okyp otursa, öwlatlary hem olardan göz alyp okyýar. Meselem atasy eger doktor bolsa, Öwlady hem görýär şonuň lawazyrdylaryny gaýlaryndan istifada etýär. Eger atasy ussat bolsa gitýär oglanlary hem şonuň ussatlyk meslegine tarap ýakynlaşmana gitýär. Şonuň bilen kijikliginden öwrenişýär, alyşýar. Amma mütässefana bizleriň ferhengimizde bir tarapdan ykdysady gynçylyklar, ýagdaýy ökde köp ýagşy bolmadygy üçin hemme kim şu iş bilen eger okuw okuýan çagalarymyz bolsada hem okuwdan gelenden derrew ony işe iberýäs, okutdyrmana goýamyz ýok. Hop, bir hakam-da kitap okymakdan, bu zatlardan gaty uzakda saklaýas.
Dogrudan hem, elbetde, gynansak hem diýseň, ussat aýdyp ötdüler, biziň milletimiz, galaberse-de, türkmen milletimiz okaýyş ýa-da mutalaýa ugurda diýseň, owlatlarynyň gelejegi dostunda gaty zeýif. Elbetde,

Ke daşary ýurtlara galanda elbetde Afganistan gaty yza galan. Minnetdar hormatly ussat. Elbetde birinjiden ýene hem aýtsaňyzlaň kitap özi näme diýmekdir? Näme üçin kitap diýeris biz? Görüp otyrys ki bizlere köp gadym zamanlardan ýadygär galan we bizleriň ýollarymyzy aýdynladan zatlaryň biri. Elbetde, olaryň endişeleri, pikirleri, görnüşleri hemmesini jemläp, ýazyp we bizlere intikal beren. Muny görýäs ki, hiç wagt bir endişe, bir pikiriň özi ortadan gitmeýär. Eger ol kitabat bolan bolsa, ýazylan bolsa. Ýazylyp we bizlere intikal berlen bolsa-da. Emma, mütässifana, bizler bular ýanak bir kyýmatly zadyň kadyryny bilemz ýok. Men ýene-dem gelip deginjek bolýanym, şu köpräk aýlalara gelip deginjek bolýan. Aýlalary eger bizler üç bagşa taksym etsek.

Olarda mutala etmek hiç bir ýok. Ama okuwly, ata enesi okuwly. Ama mutala eden ýoklar. Bir gynçylyklardan her bir sebepden imkany bolup biler. Ama köpräk hem türkmen aýlanyň indi bir üçlenji kategoriýa gelýä. Hem okuwsy ýok we hem mutala eden ýoklar. Ho ondan soň owlatlary hem şu ata enesini görelde alyp şu şekilne gitýä. Mutasyfana. Hop indi munda parametrler we illetler köp. Her bir fazylar bolup bilýär. Näme üçin ferhenk, näme üçin ösen ýok bul ferhenk diýşen wagtymyzda-da. Birinjisi bul ki, ferhengi mutalanyň ösmesiniň sebäbi e, Fahro Tangdisti bu zatly köperenden soň, e, şu kynçylyk bolandan soň, e, merdim hemme fikri, huşy, hyýaly şu pul tapmak bilen, nan tapmak bilen, güzeran aýlamak bilen-de. Galyberse hem, jawanlarymyz e, beýle bir Ýer ýok, mynasyp bir ýer ýok, bir oturyp bir mutala eder ýana, bir mynasyp bir kitaphana bolman soň, döwlet hem muňa ökde köp täwejjüh etmänden soň, bu zatlar bolnan ýok. Galyberse hem, kitap alyp okyjak bolsaň, biraz ykdysat zeýif bolandan soň kitaplar gymmat. Bir muhassyl, bir pantuny okyp beren hem, munuň indi ilmiň, bilimiň kadyryny bilen, mutalanyň kadyryny bilen we olar hem gerçekden hem okyjak niýeti bar, Amma kitaplary alyp oky bilen ýoklar. Minnetdar hormatly ussat elbetde gaýtarylan jogaplaryňyzdan. We ýene hem bir sowalymyz şöyleki kitaby okymaklyk ugurda we ýada bul ferhengi ösdürmeklik ugurda döwlete name has edip bileris, name etmek gerek? Gaty bir ýagşy sowal etdiňiz. Döwlet berde gaty ruly bar. Döwletler baýat başga ýurtlerden örnek almasy gerek. Olardan olaryň etýän işini görmeli. Bir ösen ýurtlar nähili ösüpdir? Nähili bul ferhengi mutalany, kitap okymagy nädip öz ýurdunyň içinde muny nahadini edipdir, goýupdyr diýip muny görmesi gerek. Olardan ulgy almaly. Örnek almaly.

we ferhengi kitap ýazmak hem köpeler ýana bulara bir silsile prujeler düzetmesi gerek ýo. Näme prujeler? Gitsin daşary ýurda gez geler ýanak bolsa, safer harjysy bu zatlary döwlet tarapyndan muhaýýa bolunsa, kitaplary çap bolunsa, neşir bolunsa we bulara ilgi görülse. Amma görýäs ki, bi tawejju edilen ýok, ýazan kitaplar hem bir bir künçde galýa, newisandäniň özi ahyrynda iýmäne nana gaýgy bolup galýada. Ýagny beýle bolan suratynda hiç kim hem alaka tapmaýar, bir ilgilenmeýär ki, nädip bider kitap ýazsak, ahyry hem kitap ýazsak iýmäne naýymyz gaýgy diýip beýle bir fikirlere gelýärdi. Döwlet bular sedebaýt işlemesi gerek köpräk hem. Kitaplaryň satylyş kitaplary bar, olaryň nyrhyny aşakrak etse ki, jawanlar rahat şekilinde kitap satyn al bilse, merkezler bolsa ki, baryp oky bilse we resaneler arkaly bäzi purguramlary orta taşlakda ki, olara äňize berse. Kitap okymak üçin ähmiýeti barasynda sözlense, böle seniň özüň alyp barýan gözel purybyň ýanak böle bir purgramlar orta taşlansa we merdime agahi berilse.
Dogry. Dawatymyzy kabul edip geleniňiz üçin sizden minnetdar. Elbetde ahyrda aýtjak bir sözüňiz bolsa hytmatda.
Sag boluň, bar boluň we

Ylym we bilim, ögreniş we maşgalanyň döwletiň ösüşi üçin diýseň bul ugurda ýazylan kitaplar dogrusynda okyşyny elbetde isleýeris we her bir muhasyrymyzdan, mutalimalarymyzdan kitap dogrusynda gaty mutawajy bolup we her hili kitaplar bilen özüniň arasyny baglaýşyny arzuw etýoris we bu sebäpli biziň milletimiz, biziň döwletimiz Afganystan ülkämiz ösüp biler. Hormatly ildeşler elbetde ta geljek bernamalaraça sizleri Beýik Taňry Tagala tabşyrýarys. Hoş sag boluň.